Begulai enggau aku ini manang kumang jegit, endun jelegit lijit mit anyam pisit turun dua. Ngerejang sumpit lasi pala temaga laja, bejarit ngentak ke kepit kerigai pisit rerah patah tiga. Nama berita kita bala uchu ini? Ti semampai bisi maya ini datai ngundang duduk entap bala uchu.

Udah disurek menyadi kitai ayu baka selama bebuai ke leka jaku inyau pia mega sepia tina engkeman sebedau ia dikerendut ini pansut keruai kitai kita ucau. Leka jaku Iban ti dikena ayu nyerurek genap bengkah turai bala ucau ti dipedua ba ruai kitai tu mega. Jaku Iban adap ke menua ulu chau. Minta ampun enti bisi leka jaku ti enda kala didinga kita. Tau semina jerita tempa dikena ngerinik lemai hari. Jerita tau diturai ujuk sunai. Aram kitai sama mending bekeni ku jerita ya ucau. Ba sebuah rumah panjai ti betuaika tuai rumah Merum, rumah panjai sida Merum tu jauh-jauh amai au tama enti gis ulu sungai. Kenu ku jerita, tuai rumah Merum bisi siku anak indu ti benama Ensuna. Ensu nah ukai semina ngembuan pemajik aja, iya mega tebilang laban ti ngembuan ati ti mentas enggau budi basa ti chukup manah ucok. Nya meh kenu ku cherita ucok, berita pemajik ensu nah. Nadai enda. Nemu orang ucau. Nyentuk ke menua orang sepih-sepih nemu magang pemajik ansuna ucau. Mayuh mai sida laki ke bujang-bujang berebut datai. Deka nanya tudah ansuna ke bini. Tang mai ansuna madah ke diri empai ka belaki belama. Enti orang bisik datai nanya iya. Bisik dari sitik. Ansuna. Madah ngagai apai enggau inai iya deka nurun mansai. Apai seduai inai Ensuna ne dai ga mayuh jako ucho semina ngau aja laban seduai nemu Ensuna bejalai enda jauh laban iya ti kediri. Ensuna ti turun mansai nya tadi ucho. Nadai betuai ku urang, mok uyut, sandik raga kepit pemansai tangkin duko. Nyau umi ya. Ngulu anak sungai siti ti dikangau ke sida serumah ya sungai tapang. Nyadi Kebuah sida serumah ngangau ke sungai nya Sungai Tapang uchu laban ba sungai nya suba bisi sepun tapang ti chukup iya pemesai. Tumbang enda nemu nama kebuah tumbuh ta tumbang. Tapang ti tumbang nya uchu lalu nyengkal nanga anak sungai nya. Nya meh kebuah anak sungai nya dikangau ke sida. Menua nya Sungai Tapang. Jarang sida semenua berani bejalai beriga ba sungai nya uco. Taja pen enda tentu jauh ari rumah panjai sida merum. Kenu ku sida ti kala bejalai ngiga lauk kia uco, sungai nya agi latung. Taja pen sungai nya mayuh ikan, unai enggau jelu bukai mega.

Sekali ngangkat ke pemansai, betekasih aja sida undai yang lelegup enggau ikan ulih ensuna ucok. Baik ke rindang mansai, ensuna nya enda ingat ke jam ucok. Jam maya nya kira urung iya pukul lima lebih pia menti bisi jam baka ke diatu ucok. Meda ari nyau majak petang, Unsuna lalu deka mupuk mulai kediri. Baru beberapa singkang mai tudah Unsuna udah bejalai ucuk, dia Unsuna bisi ninga munyi serap kaki orang ngindik ragai kayu enggau daun rangkai muat ari belakang Unsuna ucuk. Ninga munyi nya. Ensuna lalu nyintak duku ti ditangkin iya lalu malik ngagai munyi orang ti bejalai nya uchau. Ensuna tegepang meda seiku lelaki betubuh tegap sereta tinggi bekena ke sirat belachu bediri ngema uyut megai sumpit. Ensuna. enggau laki nya nyau besabung perening ucau. Ensuna bisi ati dua, sepiak Ensuna takut nangi ke laki ba mua iya nya tak munsuh meh jara. Sepiak agi, Ensuna nyau rindang meda penyigat laki nya ucau. Kebuah Ensuna bisi dua ati ucau laban maya nya kayau anak balat amai ngerekai menua. Tambah mega ensuna enda kala meda laki nya ba menua sida iya ucau. Nangi meh jarak laban munsuh meruan baka dayau sebelah babas. Penyigat laki nya dipeda ensuna ucau. Pemayuh laki ti kala ngayap iya enda telaban ke penyigat laki nya ucau. Bansa iya ba sungai tu deh wai, pia ku orang laki nya ucau ngepun ke randau. Nyapa tudah ensuno ti agi enda engkesap merening iya. Au bansa ditu meh ku wai tu baru deka mulai kediri, ku ensuno nyaut tanya laki nya ucau. Au mupuk dulu aku wai. Udah petang nau ga hari tau. Aku enda ga bebaik ke sempun. Ila betemu baru ga ko ensu nau cau. Nampung jako iya baru lalu mupuk bejalai. Wai pia ko laki nya ga uco. Ninga laki nya ngangau ke iya ensuna lalu malik ngagai laki nya uco. Maya Suna malik ngagai laki nya, laki nya lalu nyapai sepating bungai ke nunsung bejalai nuju Suna. Udah laki nya datai ba endur Suna bediri, laki nya tadi lalu nyuak ke bungai ke nunsung nya agai Suna seraya ti bejakau. Ila betemu baru.

Bejalai mulai kediri nyau ucau. Nyau enda berasai datai ga ba rumah. Udah ti datai ba rumah Zuna pen lalu mela lauk ti ulih iya tadi ucau. Indai Zuna lalu manduk utai ke lauk ulih Zuna nya Zuna lalu begari mandi semua. Udah tembu ngintu diri semua lemai nya ucok, tumu tudah ensuna. Ngalek ke diri ngedang belakang, baik ti lelak bejalai beriga ke lawak tadi. Tak baru besabong meh, mata tudah ensuna ti galek nya ucok. Dia ensuna ngasai ke tandan bau iya digusak orang belubah.

Laki ti enggau Ensuna betemu ba Sungai Tapang lemai nya uchu. Laki ti meri Ensuna sepating bungai kenunsung. Kati dia tau nemu bilik enggau peninduk aku ai? Ku Ensuna nanya laki nya uchu. Kati ko aku nak nemu deh wai. Menua aku kai nya jauh ari menua kita tau. Aku lama udah ninga rita deh wai laban ti enda kala betemu mua. Ngau di nya meh aku empai ka ngabas. Bisi meh ati aku ka kitu wai tang meh. Enda kala bisi awak. Malam meh hari, orang bujang sigi udah berintai panyai beruai di dia. Semadi meh betemu mua enggau dek lemai tadi, aku lalu mutus ati deka ngabas dek kita uai. Pia ku orang laki nya uchup nyaut tudah ensuna. Mayuh meh. Randau seduai malam nya uchu, enda alah dirintai kini ngena leka turai. Kitai ga sama nemu, pama udah labuh pengerindu ngagai pangan diri. Malam nya berasai pandak sepi tudah ensuna uchu. Muak ke dini hari, laki nya. Lalu madah kediri mupuk. Sebedau sengilang mulai kediri. Ia lalu nyua ke suna sepating bungai ke nunsung ucau becurak burak. Baka keterubah seduai bertemu ba sungai tapang dulu tadi ucau. Udah sengilang nyua ke bungai ke nunsung nya ucau sengilang lalu mupuk. mulai kediri. Nama laki ti ngayap suna malam nyucu bernama Sengilang. Udah Sengilang pulai mata suna lalu ngai tinduk agai. Suna gali bayam bungai ti diberi Sengilang seraya ti tuchum-tuchum mucau tanda labuh pengerindu menya nea.

Ba baruah nya dia ucau. Ini nah ampit laban rambau ini suba. Nyu siga udah bisi tali paun, bisi sida wechat, sida whatsapp nya. Au, anang kelalu lama ga kitai limpang ucau enggai ke ucu ti bempu jerita nganu lagi. Ii ini tu jauh amai limpang. Pia kenu ku sida bala ucau nganu ini legau. Ingat ke tudan suna ti tuchum-tuchum kediri bayam bungai ti deberi sulu ati iya? Enda berasai ari mega nya udah kerebak tawas. Baka selama ga tudah ensuna uco, kitai ga sama nemu pengawa orang indu kelia bepandu wak kelauk semua udah semua manzau magang ensuna enggau apai seduai indai iya lalu nurun turun ke umai laban maionya kenu ku cerita musim nugal. Bisi tiga pintu, sida serumah beduruk enggau sida ensuna nugal luchok. Sehari nya, hari ti kepenudi sida nugal ba umai sida ensuna uchok. Laban umai sida ensuna besai amat. Apai ensuna enggau sida ke laki ke bukai nugal. Ensu no, indai iya enggau sida ke indu ke bukai menih. Iya meh ari inya udah tinggi. Ensu no, lalu deh suah indai iya pulai ke langkau dulu bebela ke pemakai. Ensu no ti pulai ke langkau nya uchup bekechama begumpul ke sida kantuk rampu, kantuk entekai, langgu rampu, langgu entekai buchai liak, buah terong iban enggau macham meh. Sayur bukai ti ditanam seduai minai ba kaki umai nyedia uchu. Chukup meh kenu kuanak ati. Ensuna lalu mulai kediri ke langkau. Datai ba langkau, Ensuna lalu berengkah bebela uchu. Enda lama, indai Ensuna enggau sida ke indu ke bukai mega datai ga nyaup tudah Ensuna bebela. Nadai pengelama, Asik Lauk mega mansau. Udah sida ke laki datai sida sebuat berengkah ga ngintu diri tengah hari nya uchup. Udah tembu ngintu diri semua. Sida ke bukai berengkah baru ke nugal angkat ensuna enggau petunggal iya ti benama Rambai. Masuk pingai bependai di enu chau. Penyauh pendai endu bebasa berangkut kai semua. Enda ga bangat jauh nau chau. Meri baka ke jauh laban langkau sida ensuna ba tengan bukit. Bisi lanai mimin. Enti ka ngambi ai bebasu semua kin ke baruh kin ucok. Udah pingai enggau labu ti ka dibasu enggau disauk seduai iya udah diangkut ensuna enggau petunggal iya abi yeh. Seduai lalu berengkah bepugal ke utai semua udah tembu bebasu ramai dulu berangkut ke sida pingai mangkuk.

Meda orang ti bejalai nya tadi tak sulu ati iya sengilang. Seduai pen berandau ke macham leman cherita ba pendai nya dia ucau enda lama udah nya sengilang lalu madah ke diri mupuk. Ensuna nadai ga mayuh jako semina ngau aja. Enda lama sengilang udah pulai ucau. Ramai datai ga ari langkau. Nama main deh ngelama nya nyawa ke genua jegit? Pia ko ramai uco mutap. Emperian ramai seduai ensuna jegit ko kita uco. Eh, agi ka main ai dulu sebedau mulai kediri ke langkau legi. Pia ku Unsuna ucok madah ngagai tunggal iya rambai Israel ti tuchum. Au meh Aram pulai ke langkau tua. Orang nganti tua lama lagi. Pia ku rambai ucok. Seduai pen lalu mupuk mulai kediri ke langkau. Dipandak ke jerita uchu udah tembu sida ti nugal sida nya tadi ngintu diri dulu ba langkau sida ensuna lemai nya. Udah tembu makai lemai sida lalu mulai kediri ke langkau diri empu uchu.

Ngelama tu, tang meh lemai nya uchu. Ensuna madah kediri deka masuk pingai ba pendai ngagai apai seduai indai iya. Enu ka kini deh dah, pia ku indai Ensuna uchu. Tu indai ka bebasok ke pinggai ba penai din. Pia ku Ensuna ucau nyaut indai iya seraya ti begumpu ke pinggai enggau garik ti dikena apai seduai indai iya turun tadi, ucau. Awak ke dulu meh nya endu, enti ai nyedia enda chukup dikena deh bebasok. Pulai turun pegila aku nyaup deh masuk gare nya. Ente ai nya agi bisi. Nya meh dulu kena dek bepugal ke pinggai. Pia ku indai ensuna ucau. Nereng awak nya indai. Nya mai meh aku bebasu bependai din. Ai nya kena pegila ga atai turun nya lelak ga berangkut kai. Pia ku ensuna ucau. Indai Ensuna nadai ga mayuh jako ucau meda anak iya keran deka bebaso ba pendai din. Au meh endo barang kode dia meh. Legi kami dua apai din nitih ga lalu mai utai bukai.

Ensuna ninga orang batu wak muai ari hulu ya. Nai nemu nara gedewai ngicing maya aku pugal ke utai. Pia ku ensuna ucau. Aku tu nurun mandik wai ninga tak munyi bisi orang nya aku tu. Nguji nyenguk ngapa kitu. Pia ko Sengilang ngucau nyaut Ensunau. Seduai pen berandau meh. Baka ke dulu tadi. Enda lama udah nya Sengilang madah ke diri mupuk ga ucau. Apai seduai indai Ensuna mega datai ga ba pendai ngemai sempun enggau utai ke bukai. Endo, sapa enggau dek bekedumu berandau tadi pia ku indai ensuna ucok nanya ensuna deka nemu sapa orang ti enggau ensuna berandau bependai nya tadi. Engka salah dinga dek indai Pia ko. Engka salah dinga seduai dek apai kini indai. Dek gem beda dini bisi orang bukai ditu. Pia ko Ensuna ucok nyaut indai iya seraya jari. Ensuna kacau kacau bepugal ke utai. Au engka kini eno. Pia ko indai Ensuna ucok. Udah sida tiga menyanak tembu mandi semua sida tiga mupuk ga mulai kediri ke langkau baru datai belangkau apai ensuna lalu bansah ke ruko ensuna enggau indai beradu ke kereban ti deka dikena pegila awak ke pegila angkat lalu nurun aja enda kiruh begiga ke utai agi mejarau. Malam nya, ensuna tenggai tinduk. Pejam ke ensuna mata iya. Enggai ga pejam-pejam ko kita ucau. Bekalih kiba, bekalih kanan. Agi ga mata iya enggai tinduk. Ati ensuna majak ingat ke sulu ati iya Sengilang. Taja pen baru udah betemu ba pendai lemai nya ucau.

Ninga utai munyi nya, Suna lalu duduk mending ke munyi serap kaki orang nya ujau. Nangi mejara ngaika tak munsuh. Suna lalu angkat begadai bejalai nuju dinding. Iya lalu nguji nyeling ke rual nengah seling dinding nya ujau. Tang meh.

Lalu gali baru. Baru angat meh belakang tudah Ansuno ti udah gali nya ucho. Dio Ansuno bisi ninga munyi orang ngangau ke iya. Ari tanyo nya din. Wai, udah tinduk dek, aku tau Pia kurang nya ngangauka ensuna, uchauk. Munyi urang nya ngangauka ensuna, enda ingau enda munyi ke betelai. Ninga bisi urang ngangauka iya, ensuna lalu belubah bejalai nuju pintu penama langkau. Datai ba pintu penama langkau, ensuna lalu nyeling ari seling dinding nya, uchauk.

Eh. Aku tau ka mai deh bejalai wai. Nai, kini ke penunga aku bai deh bejalai malam hari baka tau. Legai enti apai seduai indai aku dani meda aku nadai nganu seduai iya. Pia kon suna nyaut Sengilang Uchau. Titih kedeh aja wai anai irau nah lama aja tua pia ko Sengilang Uchau. Ung suna lalu ngau Pegai deh jari aku wai. Udah nya pejam ke deh mata. Enti aku ngasuh deh menjelak baru deh tau menjelak pia ko Sengilang Uchau mekat ung suna. Ung suna semina ngau aja.

Tadi, sebedau ensuna mejam ke mata, malam hari, tang melebuh ensuna menjelak ke mata, utai nya dia lalu berubah. Hari mega tawas bebendang, ensuna meda ba kaki uang nya dia tak madang bungai uchu. Macham aja bungai nya dia. Ke sulai mega mayuh amai betutu ke bungai nya dia ucau. Pisit tudah ensuna ngetir lengan iya empu ucau. Ensuna asai ke bemimpi meda pemanah rampa menua nya dia. Nyau telih diri lengan ensuna diketir iya empu bai ti enda pechaya ba baruh hari bisi menua ngemanah nya. Ni wai enzuna. Ditu meh alai aku mutik bungai ti diberi aku ngagai de ngelama tu wai pia ko sengilang uchu. Amat manah menua tu wai. Nama pe nama menua tu wai pia ko enzuna uchu. Nya menua tu meh. Ti dikumbai orang menua gerugo uong tiga beranguong. Enda jauh ari tu rumah panjai aku wai ensuna. Diatu empai aku mai dek betemu enggau apai sedua indai aku. Ila meh. Enti udah cukup maia ila aku mai dek betemu enggau sida. Pia ko Sengilang ucau. Ensuna tu jom manis seraya natuk kepala iya nanda ke setuju mih nya ucau. Sebedau mulai kediri ari nya, Sengilang lalu ngasuh Ensuna mandi dulu ba ai uang nya ucau nanda ke Ensuna udah sebau enggau menua nya. Udah Ensuna temu mandi, Sengilang lalu ngambi sepating bungai kenungsung ba kaki uang nya

Tama dulu aku wai ngantu amai mata tu. Pia kun suna ucau madah ngagai Sengilang. Suna pen tama ke dalam langkau lalu ngalik kediri ba peninduk iya. Nadai pengelama suna udah galik sepi suna mata iya nyu beranyut. Enda berasai suna pen delap malam nya Enzuna jenak amai tinduk ko kita ucau. Tumu pagi nya enzuna tumu ga dani bebela ke utai udah tembu mandik semua sida tiga pun mupuk bejalai nuju umai petunggai ramai. Lebuh ti bejalai nuju umai sida ramai.

Udah abih beduruk nugal, ulih Ensuna majak layan Ucok. Ensuna enda tentu diau di rumah pama udah serumba silau. Urung iya tengah malam baru meh Ensuna pulai. Kadang bisi ga Ensuna ngemai bulu babas, ikan.

Tang mensuna enda ibuh ke jako apai iya. Udah menya pen endo umas menya. Orang sepiak-sepiak ninga seduai endo bekeraka belama. Pia ko indai ensuna ucau. Tusah anak kelalu enda mending jako. Udah tu peneka iya meh barang ko iya. Idup mati Petara nentu ka bangka ka belik diri empu nentu. Udah tu, enti bisi nama-nama penusah, anang kiruh ke iya. Pia ko apai Ensuna ucok Mutap. Agi pedih ati meda anak iya kelalu enda mending jako. Lemai nya. Udah Hansuna ti nurun, lalu enda pulai sepengelama dua hari ucau. Iya meh hari ketiga, lebuh sida serumah baru deka nurun begiga ke Hansuna, Hansuna datai ga ba rumah. Pengawa Hansuna ti nyelai nya ucau makin lama makin nyadi, makin hari makin nyadi. Kadang seminggu tau kedua minggu sekali ga ensuna pulai ucau. Nya pen enda lama pagi pulai lemai nurun baru. Enti ensuna pulai ucau ensuna enda bejako enda berandau enggau sida sebilik iya ucau.

Nadai bekau enda temu kini penunga agi, enti udah ngilah kaki tangga. Pagi siti, pagi ti ke penudi ensuna dipeda sida sebilik iya pulai ucau. Ensuna merap lalu nyium apai seduai indai iya. Tang meh, ensuna enda bejaku semina tuchum aja, ucau. Udah Enzuna merap nyium apai Zuinai iya, Enzuna lalu ngurung diri ba bilik pangking baka selama. Enda pansut, enda makai enda semua, semina ngurung diri dalam pangking aja. Apai Enzuna engka nyau enda liat ati agi meh meda pengawa anak iya baka nya. Apai Enzuna. Lalu ngerumpang pintu pangking suna ucau. Meda ensuna dikangau ke enda ga muka pintu. Nyaut enda semua enda. Nemu kita ucau. Lebuh pintu pangking suna udah terumpang, indai ensuna lalu nyerarat nyabak minta sah. Sida serumah, sida serumah ti ninga. Orang minta sah nya tadi berumban ngesah ngelawa bilik sida ensuna kia Uchau. Kenu ku jerita Uchau, bangkai ining ensuna nya udah rangkai tang meh pemajik ensuna nadai bekurang. Au, mimit enda meh bekurang. Ensuna dipeda baka ke tinduk Uchau. Penyelai iya ko kita uco bilik pangking suna mayuh amai bungai kenunsung. Bisi nya udah layo, bisi mega baka ke baru udah dipatah. Bilik pangking suna mega bau rengut penapat uco bau rengut bungai. Nyau mali ali mansia idung nyentuk ke bilik besai kin. Bangkai niang suna. Baka ti baru udah nadai ucau semina rangkai aja. Udah niang suna dintu sida serumah. Sida serumah suah meda senaya ensuna megai bungai kenusung becurak burak duduk ba tanjuk maya silau lemai ucau. Bilik pangking suna. Meruan malir liba rengut bungai ke nunsung mansik idung. Pama malam, ba bilik pangking suna baka ke bisi munyi orang berandau. Munyi orang berandau nya didinga sida iya ucuk munyi kedui ko. Siko iya ke indu nya tadi Munyi sada nyawa ensuna. Siko da agi munyi nyawa orang laki. Betaun-taun utai nya udah nyadi ucau nama ensuna mega nyau enda dikingat ke sida serumah agi. Bisi deh ari siti merum meda anak iya ensuna nyandik nebik lelaki. Bediri ba sepiak ensuna, bisi siku lelaki. Ngiring nebiak indu siku, lalu sepiak nyandu senebiak indu siku ga. Anembiak ti diring lelaki nya tadi lalu ngangau ke merum aki. Ninga nembiak indu nya ngangau ke iya aki, Merum lalu tedani laban Merum ngasaika mua iya berangat ditempap orang. Lebuh Merum njelakka mata Ucau, baru meh Merum nemu iya ke nempap mua inya tadi ucau iya ti benama

Au, beketok ko iya Uchau, ensu no anak tuai merum. Kitai ga sama nemu Uchau orang kelia umur lima belas enam belas taun siga udah belaki ibu bini. Biak agi ari nya. Bisi meh kini. Udah ensu no nadai, inai ensu no.

Lebuh ke tinduk ba ruai tengah hari nya uchu Merum lalu angkat merap uchu iya lalu tama ke bilik. Ai mata Merum enda berasai naya uchu. Maya iya ke malik ngagai bilik pangking niang anak iya ensuna. Bilik pangking niang ensuna. Meruan diperesi bini merum, tiap kali bini merum bekemas ke bilik pangking suna nya uco. Ba bilik pangking suna, meruan bisi bungai ke nusung. Sida serumah mega nyau takut uco. Pama lemai rumah panjai sigi senyeman.